Aħna niktbu għal raġunijiet differenti. Min jikteb sabiex ma jinsiex, min jikteb għall-gost, u min jikteb sabiex jirrifletti fuqu nnifsu u fuq ir-realtà tiegħu. F'din ir-rokna nixħtu ħarsitna lejn il-kitba kontemplattiva bil-Malti, grazzi lir-Reverendu Charlo Camilleri. Kelma kontemplazzjoni tista' tfisser diversi affarijiet skont il-kuntest li fiha hija miktuba din il-kelma, anki fit-tradizzjoni reliġjuża u spiritwali għandha diversi tifsiriet, altru Karmelitan qiegħed jitkellem fuq kontemplazzjoni, altru Dumnikan, altru Franġiskan, altru Buddista, altru Induista, jiġifieri l-kelma kontemplazzjoni minnha nnifisha trid tiġi kwalifikata skont il-kuntest li qiegħed fiha. Jiena naħseb li meta nitkellmu minn kitba kontemplattiva f'pajjiżna, ħaneskludi maġġoranza tal-kitba reliġjuża mingħajr ma niddisprezza, ma dik hija biex ngħidlek ġeneru letterarju għalih. Jiġifieri mhux kull kitba reliġjuża hija kitba kontemplattiva. B'kitba kontemplattiva jiena nifhem kitba illi proprju tibda mill-esperjenza ġewwinija spiritwali tal-bniedem illi jittraxxendi jew jipprova jiżboq lilu nnifsu, jħoss din il-ġibda li jiżboq lilu nnifsu, illi joħroġ minnu nnifsu biex jagħmel esperjenza ta' traxxendenza, esperjenza ta' realtà li hija ikbar minnu, li jista' jkun Alla, jista' ma jkunx. Jiġifieri, il-kitba kontemplattiva mhijiex bilfors marbuta ma' fidi f'Alla. Il-kitba kontemplattiva hija marbuta ma' din il- ma' din ix-xewqa tal-bniedem li għandu kull bniedem, illi jiżboq lilu nnifsu, li joħroġ minnu nnifsu u jiġi wiċċ imwiċċ ma' realtà li hija iktar ikbar, li hija wiesgħa iktar, iktar, iktar minnu u li fl-istess ħin qiegħda timbuttah biex hu jgħix, biex hu jagħmel sens mill-ħajja tiegħu. Fuq dak il-livell, Malta għandna għana ta' kitba. U mhux issa riċentement, imma għandna għandna għana ta' kitba li tmur lura jekk mhux iktar, ma tmur lura żgur sas-seklu dsatax. Li diġà għandna Malta fis-seklu sitax persuni bħal Dun Nikol Zammit u oħrajn illi bdew jippubblikaw trattati tat-teoloġija spiritwali imma mhux għar-riflessjoni u l-istudju imma biex jmexxu lill-persuni f'dik li huma kienu jsejħulha t-triq tal-perfezzjoni. Ġifieri fis-seklu dsatax, Malta, konna fil-linja, fuq din il, fil-linja tal-kitba kontemplattiva, konna fl-istess linja ma' dak li kien qed jiġri fl-Ewropa, dak li kien qed jiġri wkoll fid-dinja fuq dan il-livell. F'Malta, Għandna awturi, sfortunatament mhumiex magħrufin u jiena naħseb jistħoqqilhom ikunu magħrufa, illi ġabu lil Malta fuq dan il-livell fil-linja ta' dak li kien qed jiġri fl-Ewropa. Semmejt lil Dun Nicole, hemm ukoll Patri Ġerardu, Pariż, Dumnikan, kien hemm xi Dumnikani oħrajn, Karmelitani. Ġifieri, Malta, il-kitba kontemplattiva għandha storja, ġifieri mhix xi ħaġa tal-lum. Għandna wkoll, iktar riċenti, forsi l-iktar li jagħmel ħoss, il-poeżija u l-kitbiet ta' Joel Gallia, illi għamlu ħoss kulħadd jaf bihom u hija kitba eh, ta' biex ngħidlek li taqa' taħt il-ġeneru tal-kontemplazzjoni. kemm fuq livell poetiku, kemm fuq livell letterarju ieħor għaliex hu kiteb ukoll qishom rumanzi. Però Ġoele mhuwiex waħdu, ġifieri għandna xi ħadd bħal Baldacchino, pereżempju, li jikteb poeżiji wkoll ta' natura kontemplattiva. Jiena wkoll il-poeżiji tiegħi uħud minnhom għandhom dik il-laqta kontemplattiva. Imma għandna wkoll awturi li stabbiliti f'pajjiżna li kitbu wkoll ġeneru ta' kitba kontemplattiva u forsi ma stennejnihiex minnhom jew ma kinitx mistennija minnhom, qed insemmi, għandi f'moħħi pereżempju, il-pubblikazzjoni Il-Fabbrikant tal-Marjunetti ta' Mario Azzopardi. Jiena nitfagħha taħt il-ġeneru ta' poeżija kontemplattiva. Jiġifieri mbagħad għandna awturi kbar bħal Marjanu, Vella, jiġifieri għandhom ukoll dawn din id-dimensjoni. It-tielet livell ta' din il-kitba ta' dan il-ġeneru huwa t-traduzzjonijiet li għandna Malta ta' awturi kbar kontemplattivi, tal-ħajja kontemplattiva, u sfortunatament ukoll mhumiex magħrufa. Per eżempju ħa nsemmi lil Patrick Charles Tonna, Dumnikan, li ttraduċa lil Eckhart, per eżempju. Eckhart huwa awtur sine qua non għal min irid jistudja jew jaqra l-kitba kontemplattiva. Għandna l-Patri Angelico Busuttil, Alla jaħfirlu, tat-Tereżjan tal-Karmelitani Skalzi li ppubblika, ittraduċa, l-opri kollha ta' Santa Tereża ta' Ġesù, l-opri kollha ta' San Ġwann tas-Salib, l-opri kollha ta' Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Imbagħad għandna oħrajn bħal Patri Juan de Bono, ttraduċa l-kitbiet ta' Eliżabetta tat-Trinità. Jiena wkoll traduċejt xi kitbiet oħra Karmelitani bħal Venerabbli Mikiel ta' Santu Wistin, xi siltiet minn Maddalena de Pazzi. Jiġifieri hawn għana kbir ta' letteratura kontemplattiva f'pajjiżna illi forsi ma tantx hi daqshekk magħrufa. Imma iva, jiġifieri jiena nħoss illi minkejja ċ-ċokon tagħna u minkejja l-limitu tagħna qegħdin